Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Footcare and Wellness Centre, Renault Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Valletta Glass, Mayoka Spas,
It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' eluq sninu. U dan Mark Evita li jiġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress Collection.
Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ejjew għan tamrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom.
Graziella Bartolo Pizzuto. Hi. All right.
All right. Mela, Graziella, inti l-mamma ta' ta' Faith. Yes.
L-għonet grazzi tal-li ġejt. Thank you, inti tal-istadina.
Għax naf kemm inti verament ikollok x'tagħmel.
Inti l-mamma ta' Faith. Faith hija ehm, tifla li għandha id-Down syndrome. U di xaġa li bdejna nitkellmu għajna u inti. Għax jiena rrid naċċerta ruħi li ngħidha sew li għandha down syndrome mhux Hija, x'differenza, mhux hija Down Syndrome, x'differenza tagħmillek lilek bħala mamà li tisma' hekk li għandha? Bħala omm jiena nħoss li Faith hija Faith, Faith hija tifla u hija persuna l-ewwel qabel kollox. Faith la tbati bid-Down Syndrome, għax fil-verità ħajjitha mhix. Tbatija. Ta' tbatija.
Ovvjament ikun hemm il-ftit li hemm hawn li huma relatati mal-kundizzjoni u fejn definitely mhijiex id-Down Syndrome, fejn għandha Down Syndrome. Jiġifieri jiena nixtieq li bħalma nara jiena, bħalma nara tifla u persuna l-ewwel, nixtieq li n-nies iħarsu lejha b'dak il-mod ukoll. Tiddejjaq meta xi nies jgħidu dik Downs. Ħanejlek, id-dejjaqni. Għax edha ħafna fl-ilsien. Iva, edha ħafna u nismaħħa ta' spiss. Ħafna, dik dawns, dak dawns. Id-dejjaqni, meta nkun nista, mhux nikkoreġi ta' lil dak li jkun, imma nispjegalu, bħal m'qed nagħmel jiena issa hawnhekk. Ma forsi m'għandniex niddejjaq daqshekk għax nifhem il-persuna minn fejn tkun ġejja, ġifieri jekk m'għandix daqshekk awareness fuq il-ħaġa, bħalma kont jien qabel kelli lil Fejt. faċli fhimt il-kelma toħroġ forsi mhux kif jiena nippreferi li nirċiviha.
Xi ħaġa li tkellimna fuqha li eh, nipprova nara kif ħampoġġija f'mod li tagħmel sens. Eh, issa nitkellmu fuq il-pregnancy tiegħek, però mhm. inti meta eh, baby ehm, ikollu downs, Qisu it is the best of all evils, qatta' bl-Ingliż għax għax biex naċċerta ruħi li tifhmuni sew, jiġifieri meta li ġeneralment in-nies joħduha Iva, almenu Down syndrome għandha, mhux xi ħaġa oħra, setgħa tkun qed agħar. Allura qisna bla ma rridu l-kundizzjoni tad-Down syndrome qisha qisna mhi xejn. Però fil-verità meta poġġejt. Hija kundizzjoni.
U tkellimt miegħek, hija kundizzjoni u mhix. Mhijiex mhi xejn.
Mhix mhi xejn u mhix faċli. No.
Ara, nibda biex ngħid li jiena ma nkabbarhiex Sewwa, u għan m'hemmx għalfejn inkabbarha u ma rrid lil ħadd jitħassar li l-Fate għax għandha Down Syndrome. Nibda minn hemmhekk, jiġifieri, sewwa. Però it is a condition li fil-verità ġġib affarijiet magħha. Mhux kif tidher biss, id-Down Syndrome mhux kif jidher il-wiċċ, fhimt, biss, hemm affarijiet oħra relatati mal-kundizzjoni. Jiġifieri dan. kull diżabilità, kull kundizzjoni fiha t-toqol tagħha. Infatti, pereżempju, hawn kundizzjonijiet li ma jidhrux. Bħall-autiżm.
Bħall-autiżm. Pereżempju.
U nifhem ħafna l-ġenituri li jgħidu tagħna għar għax ma tidhirx. Vera. Nifhimhom. Iva.
Però aħna xorta jiena bħala mami li għandi tifla bid-Down syndrome xorta nħabbtu wiċċna ma' ċertu mhux ħansejħilha njoranza. Imma ċertu ġifieri insib min jibqa' jiċċassa lejn it-tifla meta kienet baby kienu jħarsu lejn it-tifla mbagħad lejja biex jaraw hux qed jaraw sew. biex jaraw hekk hemmx ix-xebh jew inkella għandix verament Down syndrome. Hmm. Insibu min, pereżempju t-tifla tiegħi kważi tkellem lil kulħadd u taqbad ma' kulħadd u hemm min lanqas biss jacknowledgeha. Taf kif? Jiġifieri xorta aħna niltaqgħu ma' affarijiet. Isom ikollhom naħseb ċertu biża' li ma jkunux jafu kif. Kif? Kif? Kif? jirraġixxu forsi. U għalhekk nerġa' niġi għal dak li tkellimna fuqu, Faith għandha Down Syndrome, ma mhix Down Syndrome, jiġifieri Faith hija tifla. Jiġifieri kif inti tirreaġixxi ma' tifla, ma' tifla, any girl, jekk tgħattilha hello, eħe, agħmel l-istess ma' Faith u ma' tfal oħra bħalha. Ejja mmorru lura, inti meta nqbadt tqila fl-ebda mument U fl-ebda ħin ma kont taf li l-baby tiegħek. Le.
Għandha Downs. U jiġifieri għamilt xi testijiet? Kont għamilt nuchal scan waqt il-pregnancy, jiġifieri early pregnancy, li ma deher xejn differenti fih. Għamilt l-anomaly scan bħalma jagħmlu llum il-ġurnata l. Mothers to be kollha bażikament. U ma kien hemm xejn. U ma ġie xejn detected. U mbagħad sirt naf mat-twelid. Jiġifieri dejjem pjuttost ma tqala dejjem qaluli baby perfetta u qed nuża l-kelma li uża t-tabib li kien għamilli l-anomaly scan. Allura inti awtomatikament isek telimina li jista' jkun hemm. Però int għedtli li kont tgħid talba kuljum. Iva. U kien jiġi ċertu ħsieb.
Bażikament, kull filgħod niftakar ninsuq lejn ix-xogħol, u kont ngħidlu bambin nitolbok tibgħat li tarbija qawwija u sħiħa. U dak il-ħin isni kont inħoss xi ħaġa u kont ngħid kont nistaqsi lili nnifsi u jekk ma tkunx? Jiġifieri xi ħaġa issa kienet twaqqafni. U kont ngħid, jekk ma tkunx dik it-tarbija tiegħi, imbagħad naraw. Però qatt m'għaddietli minn moħħi Down syndrome, pereżempju, imma qisu xi ħaġa hekk. L-intwizzjoni.
Down, eħe, kont inħoss xi ħaġa li.
U meta twieldet Faith?
Meta twildet Faith. Kienet C-section. Kienet C-section wara fifteen hours labour. Kienet xokk u l-ikbar xokk ta' ħajti nista' ngħid so far.
X'ħassejt dak il-ħin? Għax naħseb hija understated ħafna di l-xokk li tieħu. Jiena għalkemm ġifieri kont inħoss din l-intuition li semmejna. Pero xorta dak il-ħin. Baby perfett kont qed tistenna. Dak il-ħin ma ma kienx tgħaddili minn moħħi li fejt għandha xi ħaġa hekk, iktar kont mhm. nibża li forsi jmur xi ħaġa ħażina waqt it-twelid mhm. u affarijiet hekk. Le, fiex ħin tawni lil fejt u fiex ħin qasmajt il-kelma Down syndrome, jina id-dinja tiegħi jisa u l-futur tagħna sfaxxa litteralment fix-xejn. Hekk ħassejtu dak il-ħin sewwa. Mhm. Ma stajtx inħoss dik il-ferħ li tawni tarbija fidi Litteralment ishom poġġewli bomba fuq is-sodda, ma nafx ħa nagħmel biha, ma nafx, ma nafx, taf kif? Mhm. Panik, biża'. Għax naħseb di vera ma jifmuwiex jekk ma tgħaddix minnha li inti tkun, għax inti f'dawk id-disa' xhur tqala tkun bnejt il-ħajja tiegħek ma' dil-baby. U toħlom u timmaġina u tagħmel pjanijiet li llum. Inti kont taf li ħajkollok girl? Kont naf li ħajkolli girl.
Ukoll. Iva. U kont naf li ħajkun jisimha Faith. Ukoll.
Iva. Jiġifieri tkun bnejt dil-ħajja bil-baby girl tiegħek u f'daqqa waħda. U f'daqqa waħda tara kollox jisfaxxa quddiemek dak il-ħin, jiġifieri u taħkmek il-biża', u taħkmek il-biża' minn xi ħaġa li ma tafx xejn dwarha, almenu jiena ma kont naf xejn dwarha. U kif, kif, taf kif, kif, ma nafx. Tqishom, tqiskom tridu tgħaddu minn grieving process li inti qisek, qisek il-baby li ħsibt li ħa jkollok. Ara. Qisha qisek tit.
Jiena ma rridx niġġeneralizza għax ovvjament kull persuna hija differenti u kulħadd jirċievi l-aħbar b'mod differenti, sewwa. Però tkellimt u għadni nitkellem ma' mothers oħra li għaddew mill-istess esperjenza tiegħi u ħafna naqblu mal-istess ħaġa li inti fil-verità dak il-ħin qisek tlift il-baby li kont qiegħda tistenna u f'daqqa waħda poġġewli baby totalment differenti, per eżempju ħa nitkellem fuqi, jiena lil Faith ma stajtx illibbisha l-ħwejjeġ li kelli preparati għaliha fil-gwardarobba. Għalfejn?
Dawk ma kinux għal dik il-baby. Jiġifieri ma stajtx isni nagħmel connection ma' dik il-baby li għandi quddiemi. Issa sakemm Din fiha x'tomgħod ta'.
Fiha x'tomgħod u jiena stess. Li l-ħwejjeġ li lestejt inti għal Faith il-baby tiegħek ma stajtx tlibbishom. Iva.
lil Faith li għandha Down syndrome. U ġifieri niftakarni nerġa' naħsel il-ħwejjeġ kollha b'detergent differenti. U llum il-ġurnata li għandi baby ieħor, pruvajt nerġa' naħsel il-ħwejjeġ bl-istess detergent li kont ħsilt il-ħwejjeġ primarjament u ma rnexx iqabbadni dwejjaq ġifieri għalkemm. Taf x'inhi? Għax ir-riħa. Ir-riħa. Għax aħna r-riħa hija waħda mill-iktar triggers tal-memorji. U hija innutajt li hija trigger kbira lija. Li inti jaqbdek id-dwejjaq li tlift dik il-ħolma li kellek? Eħe, eħe, eħe.
Illum, illum m'għadniex inħares lejha bl-istess mod, però xorta nnutajt li fiex jien użajt dan l-istess detergent għedt le, le, għax qabbadni d-dwejjaq reġa'. Ġifieri b'xi mod hekk. Però żammejt l-istess isem. Żammejt l-istess isem.
Għalfejn l-istess isem okej u l-ħwejjeġ le?
L-isem. Kien xi ħaġa naħseb li għeni, għeni anke fil-proċess ta' fejqan mix-xokk li ħadt. Faith bażikament domna ftit biex inqbad pregnant biha u issa Faith, il-fidi kienet xi ħaġa li dejjem iġġagħalni nħares 'il quddiem u meta nqbad pregnant biha kienet xi ħaġa vera sabiħa għalijek, speċi fl-aħħar mela jien ħa nkun omm. Issa kienet ix-xewqa tiegħi għall-aħħar sentejn qabel inqbad pregnant. U hekk issa kien fiha sinifikat, isimha kien fih sinifikat, apparti li kien joġobni kien fih sinifikat. Fiex kien twildet, qed din l-unika ħaġa li tista' żomni għaddejja biex noħroġ mill-qiegħ li sibtruħi fih, mhm. bażikament. Jien ħadtha ħażin ħafna, taf għid ħadtha ħażin ħafna dak il-, meta twieldet jiġifieri. U kieku ma kinitx il-fidi li ħa nerġa' nitla' mill-qiegħ, allura għisni għifejt hekk. X'tibda tħoss hekk ġo fik meta tgħidli ħadtha ħażin ħafna? X'hemm? Xi tħoss? Biża'?
Ara, dak li kont inħoss ħames snin ilu għal issa huwa differenti. Għal-bidu kont saqsejt għalfejn jiena, mm. iktar isa kienet eh, tikkonċerna li l-ħaġa, għalfejn jiena, mm. għalfejn ġarek lili, għalfejn seraq li dak il-moment ta' twelid ta' tifla li ma stajċ nifraħ biha. Tinkwieta n-nies xħajdu fuqi
Dak iż-żmien iva, dak iż-żmien kif ħanurihom lit-tifla, kif ħanajdilhom li għandha Down Syndrome, għandi ngħidilhom li għandha Down Syndrome. Hemm ċertu, kien hemm ċertu qisu, qisu shame. Ma nistax insib kelma bil-Malti. Lanqas nista' nispjegha għax mhux xejn, qisu, qisu taf kif kulħadd ikollu expectation. Hmm. U l-expectation, per eżempju, sal-lum il-ġurnata, isni meta nisma' lin-nies jgħidu L-aqwa li jiġi kollox sew, l-aqwa li tiġi qawwija u sħiħa, dik il-ħaġa, għalkemm nifhem 'il dak li jkun, għax jiena issa fit-tieni tarbija li kelli hekk kont nixtieq ukoll, taf kif, l-aqwa li tiġi sew, imma tweġġagħni, fi xħin nismagħha tweġġagħni ngħid, Faith, ma ġiex kollox sew, ma ġiex il-hundred percent sew, taf kif, mhux xorta, mhux xorta tarbija, mhux xorta, taf kif. Jiġifieri dak iż-żmien kont ngħid għalfejn jiena. Issa ngħid ġiel ġifieri għadhom jiġuni l-mumenti għalkemm inħossni fieqt minn dak iż-żmien 'l hawn. Nemmen li t-trawma tgħix miegħek u nemmen li ċertu weġgħat jibqgħu wkoll jgħixu miegħek. Illum ngħid għalfejn fejt. Ġifieri ġieli jiena llum drajt ngħix bit-tifla li għandha Down Syndrome. Ta' ħames snin, ġifieri. Kif drajt il-ħajja tagħna, addattajna għas-sitwazzjoni, ninsa li Faith għandha Down Syndrome ħafna mid-drabi. Però għalfejn Faith? Għax meta naħseb fuq ċertu affarijiet, xorta nixtieq li Faith m'għandhiex Down Syndrome fil-verità.
Grazzi ħafna tal-onestà tiegħek għax hija importanti ħafna din l-onestà għax forsi min qed jarana u għandu tfal b'diżabilità jew xi ħadd li għandu id-Down syndrome xi kultant ma ngħidux dawn l-affarijiet u forsi jħossuhom mhux normali jew li mhm. mhumiex parents, mhux omm jew mhux missier tajjeb għax forsi ċertu ħsibijiet bħal dawn jgħaddulhom li għalkemm iħobbu ħafna lit-tfal tagħhom, xorta jkun hemm parti minnhom li jgħidu kemm nixtieq xorta li li t-tifla tiegħi jew m'għandux down syndrome. Jiġifieri naħseb dik hija waħda mill-iktar affarijiet li ħa nitkellmu fuqha aktar tard il-Facebook page li ftaħt, is-sabiħ tal-Facebook page tiegħek. Jiġifieri mela, Kellek baby li għandha Down syndrome. X'ġara mbagħad? What came next? Għax kif għadna fil-bidu, dak li jkun iqis id-Down syndrome qisu kif għadtlek l-aħjar minn forsi id-diżabilitajiet l-oħra kollha, però. Inti dak il-ħin ma taħsibx hekk, ta' ġifieri. Ovvjament, ma taħsibx hekk. Pero ħajtek fl-ewwel sena, sentej mhm, mhm. ta' fejt, jina bellaħtni bl-affarijiet kollha li kell. Mhix mhux normali li li pereżempju inti meta jkollok il-baby normali tmur id-dar, torqod, tqum, tagħtiha tixrob, torqod, tqum, tiġi toħroġ bil-pram, imma intkom mill-ewwel kif kellha xahar dil-baby mill-ewwel bdejtu. Bdejna bit-terapiji. Bit-terapiji.
Ekku. Emm, ara, il-bidu kien, jien qas kont naf x'qed jiġri, jiġifieri l-ewwel tliet ġimgħat tista' tgħid laqqas kont naf x'qed jiġri. Emm, mort id-dar ovvjament, żejnuli d-dar, il-familjari, xtaqt nifraħ ma stajtx. Emm, kont għadni qed nistennew il-konferma jekk Faith għandhiex Down Syndrome jew le għax sarilha l-genetic testing waqt li konna l-isptar. Għax huma ovvjament jgħidulek li hemm il-probabilità mill-features, imma ovvjament ma jkunux 100% ċerti allura. Mort id-dar, sadanittant jien kelli uġigħ kbir ġo dari, ġifieri ma stajtx lan kelli ħafna affarijiet moħħi kien litteralment all over the place. Dan l-uġigħ kien it-tobba bdew jgħiduli li jista' jkun ta' ċesarja jew muscle pain wara l-pregnancy, in-norma qisha. Imma jien ovvjament ma stajtx nikkopja ma' dan l-uġigħ, bażikament. Kont miġugħa ħafna.
Kont miġugħa ħafna. U kont qed tuħu l-pinnoli tal-muscle pain. U kont qed nieħu pinnli tal-muscle pain, kont qed nieħu ħafna pain relievers basically, pain killers. U ma kontx qed tiekol?
Ma kontx qed niekol għal tliet ġimgħat sħaħ, niftakar kont inżilt 17 kilos fl-ewwel ġimagħtej. Wow. Wara wara li kont pregn wara li wellidt jiġifieri. U mbagħad da u niftakarni wkoll kien żmien vera hekk tqil għax niftakarni ara lil Faith qatt ma nqasta f'xejn, jiġifieri jekk qamet bil-lejl tajtha l-bottles, biddiltilha n-nappies, jiġifieri pruvajt inkun L-omm li jien illum għad tifel l-ieħor, jiġifieri pruvajt kemm stajt. Però niftakarni nqum f'billejn għamilha bottle u nibki, nibki, nibki għax ma kontx ngħid li għandi tifla, kont ngħid li għandi Down Syndrome. Dak il-ħin kont nara d-Down Syndrome biss. Hekk biss kont tara l-kundizzjoni.
Ma kont nara xejn iktar.
Taf kif? Ma nafx x'ħa jiġri, ma nafx di t-tifla kif ħa tikber, ma nafx x'ħa tkun kapaċi tagħmel. Taf kif, dak iż-żmien terġa' ma kontx ngħid x'ħa tkun kapaċi tagħmel, kemm mhux ħa tagħmel affarijiet, dak iż-żmien kont naraha minn dik il-lenti, għax ovvjament ma kont naf xejn fuq id-Down Syndrome. L-isptar joffru terapiji lil parents ġodda? Mela, l-isptar, l-ewwel ħaġa trid titlob l-għajnuna inti. Jiġifieri jekk inti ma tkunx fi stat li kapaċi titlob l-għajnuna. Għax jiena naħseb importantissimu. Iva, Però jekk inti titlob l-għajnuna, hemm id-Down Syndrome Association, Mhm. li jista persuna minn ġol assoċjazzjoni tiġi titkellem mal-parent, però titlob lajnuna il-parent. Imma inti f'dawk it-tliet ġimgħat. Jiena jiena kollox. Dalma.
Ir-raġel ħasib kollox, ġifieri ir-raġel beda jistetilja l-affarijiet, irreġistra lit-tifla, jien xejn, isni dak iż-żmien konna ħa nimmuvjaw ġo post ġdid u xejn, ġifieri ridna nagħżlu l-affarijiet laqqas naf. x'għażilt, illum qed nirrealizza x'għażilna dak iż-żmien. Ġifieri, taf kif ma tkunx qed tgħix f'dinja, bażikament. Mm-hmm.
Darek. Dari. Però ma kienx darek. Ma kienx dari.
Wara tliet ġimgħat qed luħudni l-emerġenza għax ma flaħx iktar. Luġieħ. U iktar ma nħu li iktar dan iktar luġieħ iżid. Mm-hmm. Morna l-emerġenza ma setgħux isibu x'għandi l-emerġenza. Ġifieri b'CT scan, whatever, ma nistgħux nsibu x'għandi. Mbagħad kien hemm surgeon li speċi induna li jista' jkun li għandi ulċeri fl-istonku li setgħu fjammaw. L-għada għamluli t-testijiet neċessarji u rriżulta li kelli żewġ ulcert li kienu kważi bleeding, jiġifieri li kieku bblidjaw dawn l-ulċeri kienet tkun. Fatali. Fatali. Iva. Jiġifieri bix-xokk dawn ishom ġew triggered. Bix-xokk li ħadt. Eżatt. U naturalment il-pirmli kollha li bdejt nieħu bdew jiggravaw is-sitwazzjoni. Għax huma mhumiex tajbin. Mhux hekk. Għall-ulċeri fl-istonku. U mbagħad kelli nagħmel xi erbat ijiem l-isptar. U mbagħad għamilt jiġifieri tliet xhur fuq antibiotics apposta ma erħilu. Dawk l-erbat ijiem l-isptar, hemmhekk Isa kienet it-turning point tiegħi. Hemmhekk irrealizzajt li jien qiegħda 'l bogħod minn faith. U akkost ta' kollox għad faith hi min hi, hi x'inhi, għandha x'għandha, irridha, irridha, immissjajtha. U niftakar meta mort lura niġborha mingħand il-kunjata dak iż-żmien kienet żammewli l-mami u l-kunjata imma mort niġborha minn hemmhekk U fixkien ġbart lil Faith u erfajtha qisu kien dak il-mument li twieldet Faith f'ħajti.
X'ġmiel. Hemmhekk, hemmhekk isni għad tista' rrid inqum fuq saqajja, ma kienx faċli, ta' ġifieri ma qomtx mill-lum għal għada laqqas fuq saqajja. Imbagħad bdejna bit-terapiji, medical appointments biex jiċċekkjaw ovvjament. OT,
physiotherapist, feeding feeding, ma bdietx dak iż-żmien il-feeding, imma eventually bdejna wkoll early intervention, dawk kollha t-terapiji li konna bdejna dak iż-żmien. Speech ovvjament l-ewwel sena ma tkunx daqshekk. Xi kemm kien ikollha terapiji fil-ġimgħa?
Dawn li semmejna kien ikollna darba fil-ġimgħa. Ġifieri qed nitkellmu tliet darbiet erba' darbiet? Tliet darbiet erba' darbiet kien ikollna fil-ġimgħa. Ovvjament imbagħad maż-żmien tibda żżid, tara x'għandha bżonn. Tneħħi l-feeding u ddaħħal l-ispeech minflok. Jekk il-feeding għamilna sena u nofs u mbagħad daħħalna xi ħaġa oħra minflok. Dejjem tara l-bżonnijiet ta' Faith u kif nistgħu ovvjament nirrispondu għalihom bażikament. U dawn tħallsu għalihom kollha intkom? Il-maġġoranza iva.
Vera għaljin.
Għaljin. Ħafna.
Għaljin u qegħdin nitkellmu forty, fifty euro ta' thirty, forty minutes. Il-terapija.
Li niftakar jien. It's very expensive. Ovvjament ittijielhom għax tibda tgħid jiena irrid nagħmel. Minn kollox. Minn kollox biex din it-tifla jekk hemm ċans li timxi 'l quddiem mhux ħa nkun jiena li nwaqqafha. Imma sfortunatament Is-servizz tal-Gvern u li hu, jiġifieri.

Dik l-ewwel ħaġa, dik l-ewwel ehm, Ma tantx nerġa' mmur. jiena li mort meta t-tifla tiegħi k- kellha xahar biss u jiena kont għadni taħtha bażikament. U nara Fid-dalma. dik il-binja.
Le, u t-tfal tagħna ma jixirqilhomx dik il- il- il-binja. Mhux in-nies, eh?
In-nies li jaħdmu hemm
Le, mhux in-nies. Ma hawnx bħalhom.
Mhux in-nies, imma. Għax vera ħelwin u veru dedikati. Xejn, meta nitkellem fuq terapija tal-binja.
La, la, la nitkellem fuq il-kwalità tal-terapisti li hemm. Vera. Xejn minn dan, ġast qed nitkellem fuq. Naf, imma rrid nagħmilha ċara. Le, le, le, importanti. Imma vera, mbagħad anke biex tasal hemmhekk. Biex tasal biex. Ċertu affarijiet biex tipparkja, tipparkja veru l-bot, Eh, ikollok. Kollox, kollox. Ikollok il-puxċer, ikollok forsi. Għandil. Għandil. Mhux ideali. Le, lanqas xejn.
Eh, Ġifieri nispera li forsi qegħdin jisimgħu dal-podcast. Nixtieq. Jagħmlu xi Għalkemm ħaġa.
fejn tista' ma diġ tagħmel daqshekk Ah. użu minn dak is-servizz imma għal parents u tfal li għad iridu jgħaddu minnha nixtieq li l-affarijiet jinbidlu. X'inhuma xi xi misconceptions li hawn dwar in-nies li għandhom id-Down Syndrome. Per eżempju, waħda minnhom li dejjem ferħanin daw tfal. Jek tiġi d-dar tijaj tindun li. Ux vera, ma imma għaw din iva, il-misconception iva, iva. li dejjem ferħan dejjem jit u dejjem ferħanġli, eh, għandek anġlu. Għandek anġlu. Mela, min jgħid li jek.
Veru, I mean, għandi anġlu fis-sens li għandi tifla li illum il-ġurnata Inħossni, jiġifieri, furtunata li għandi lilha. Għalfejn?
Għax fejt ġib xi ħaġa magħha li hija speċjali, speċjali ma mhux għax fejt għandha Down syndrome, ma nafx nispjega. Fimt fejt isa anke fil-familja tagħna nemmen li kellna bżonnha. Hekk tatna tatna xi ħaġa li qabel konna jisna. Tista' tiddiskrivi lil fejt? Naqra diffiċli imma. Fejt għandha karattru vera kif taqbad tgħid hekk. Ara, outgoing ħafna.
Outgoing ħafna, outgoing ħafna. Timxi bil-grazzja ta' ġifieri wkoll. Għalhekk mhux dejjem jitqu, għalhekk mhux dejjem titħaħ nitkellem fuq fejn. Għax jekk taħsel ma tħux grazzja ma dak li jkun u ma trix tkellmek, tagħmilha wkoll. Xi kollok biex ma tkunx titkellmek? Ma nafx. Ma tafx. Ma nafx. Ekk.
Ma nafx. Ekk.
Li fil-verità nħu gost jiena xnajt iktar nikkonferma kemm fejn hija tifla bħal oħrajn wara kollox. Mhm. Taf kif? Ma tistħix?
Fejn ma tistħix, ma tistħix xejn. Dik dik jiġifieri xi ħaġa li ġieli ġieli li nistħi. Tant kemm ma tistħix, ma fl-istess ħin Nieħu pjaċir li għandha dik il-kwalità. Għax jiena kont nistħi ħafna meta kont żgħira u nemmen li l-mistħija żammitni milli nagħmel ċertu affarijiet li fil-verità xtaqt nagħmilhom. Taf kif? Ġifieri dik nemmen li tgħinha tasal fejn tixtieq il-fejt. Fejt iddaħqek, iddaħqek għax għandha karattru hi vera tivvintom. U iktar ma tarak titħaq, iktar ħa tara x'tagħmel biex tarak titħaq. Jiġifieri li jkollok il-fejt fil-preżenza tiegħek Hija xi ħaġa hekk. Sabiħa. Uplifting.
Hekk, hekk. Jiena t-terapija tiegħi hija faith fil-verità. Għax jekk tiġi ġurnata li vera nkun ħażin, issa sew jekk hux ħabba fiha, għax ovvjament jiġu l-mumenti itqal bħalma għedtlek l-ewwel. Imma hi, u hi tinduna, hi tinduna, ġifieri jekk ħadd ma nduna f'ġurnata li jiena qiegħda ħażin, hi tinduna. Mummy hekk, isa tiġi tgħannaqni, sa faith ma tħobbx hugging u hekk, mhux daqshekk. Jista' jkun tara xi ħadd ma tafux u tmur tagħanqu, imma li lilna l-fsied u hekk ma tantx hu favorit tagħha. Però issa tħoss li jien għandi bżonn dik it-tgħanniqa tagħha, jekk tarani forsi nibki xi ftit, mommy no cry u tgħannaqni, fhimt? Hekk, Faith hija għandi bżonnha f'ħajti, ħa ngħid hekk.
Ras iebsa? Ħafna.
Ħafna. L-iktar ħaġa li tgħajjini dik fil-verità. Rasha iebsa, Punishments ma. Punishments ma jaħdmux.
Mhux għax jiena favur il-punishments imma jiġu mumenti li, isma', hemm bżonn u hemm bżonn. Jiena nħobb li l-faith inżommilha fis-sens daqs li kieku faith m'għandhiex il-kundizzjoni. Jiena ma rridhiex faith tagħmel li trid għax miskin għandha l-kundizzjoni. Taf kif? Però taħseb li l-punishments ma tifhimhomx u rasha iebsa għaliex huwa hija karatteristika tagħha jew hija karatteristika ta' min għandu d-Down syndrome li forsi ma jifhimx il-kunċett ta' jien għamilt xi ħaġa ħażina allura dan huwa l-punishment u
Ġieli niġi f'dubju jiena stess. Ara, il-kunċett tal-punishment hi, She can't be bothered, jiġifieri jekk tgħidha punishment, isma' jekk m'intix se tagħmel hekk, m'aħniex ħa nagħmlu hekk, ok ma. U jien dak li.
Ma tridx ok ma, inti trid ok ħa nobdi għax irid nagħmel hekk. Eżatt. U dak il-ħin ngħid imma din il-kundizzjoni li mhux qed tħalliha tifhem forsi il-repercussions ħa ngħidlek ta' jew il-konsegwenza
Allura dejjem hemm isu naqra konfużjoni. U jiena ma nafx ma nkunx naf eżatt dak il-ħin kif se naqbad taf kif nikkoreġija, kif se mhm. naqbad niddilja mal-sitwazzjoni li jkolli mhm. f'idejja dak il-ħin. Fimt? Ir-ras jibsa min-naħa l-oħra il-mami per eżempju kienet tajd li tfal kollha rashom jibsa ta'. Mhm. Illum taf li r-ras jibsa ta' fejt mhijiex ir-ras jibsa ta' tfal kollha. Għax mhm. ovvjament tgħixha miegħi lil fejt. Għalkemm eh, iġġalni
Titkellem ċiniż? Nitkellem biċ-ċiniż, ir-rasib. Sa fl-istess ħin nara ċertu determinazzjoni fejt li ehm, nieħu gost li għandha dik il-kwalità, bid-determinazzjoni sa tasal fejt tkun tixtieq. Mhm. Allura niprova. U inti dejjem isek dejjem naħseb Titgħallem kif tinnegozja magħha. U Faith hija tifla unika bħal kull tifel u tifla oħra, ġifieri isek inti tmur courses, għadni kif mort wieħed jumejn ilu pereżempju, kif għandek timxi fuq behaviour, eċċetera eċċetera. Imma t-tifla hi t-tifla li hi, jiġifieri jiena nara x'jista' x'l-aħjar jaħdem Nieħu minn hemm u nieħu minn hawn all right u mbagħad tnaqqad il-sistema li taħdem ma' ftit għax inutli taf kif. Hija individwa. Eżatt. Inti
sena wara li twieldet Faith, Inti qabiltek il-fibromialgia? Iva.
Li dak iż-żmien ma kontx naf li hija fibromialgia.
X'kont qed tħoss jiġifieri? Le, bażikament kont għaddejja minn żmien stressanti ħafna għax Faye tħassbu li għandha kundizzjoni oħra apparti l-kundizzjoni tad-Down Syndrome u wisni ma stajtx naċċetta li irrid nerġa' ngħaddi minn xi ħaġa oħra. Sa, taf kif? Ħasbu li għandha infantile. Infantile spasms. Spasms. U qalulek li bil-mediċina kull development. Id-development jieqaf, it-tifla taf tiċċassa xi ftit. U jiena bdejt nara li l-fejt sa bit-terapija u. Bdiet tmexxi għal quddiem.
Tmexxi għal quddiem.
Ma stajtx naċċetta l-fatt li dit-tifla ħadd jieqaf tiżviluppa. Però ma kien xejn.
U ma kien xejn minn dan. Però il-kedda.
Imma l-kedda ħatta.
Ħatta. Il-kedda ħatta. Għamilt kważi tliet ġimgħat lanqas norqod. Kien żmien il-Covid, jiġifieri kull test li ridt isirilha, bażikament it-tobba jarawha bil-mobile, bil-video calls, jekk ridna nagħmlu xi testijiet kollox waħdi. Kienet kienet peżanti ħafna, kienet peżanti ħafna. Maqfulin id-dar minħabba l-Covid, jiġifieri u dak kien żmien li l-Covid kienu jgħiduli għax fejn vulnerabbli, rridu noqogħdu iktar attenti. Spiċċajna l-isptar darbtejn ħabba l-Covid, jiġifieri kien żmien tqil ħafna. Allura ma' dan imbagħad plus dan kollu, inti tkun għaddejja minn dan minn minn xi ħaġa hekk. U ġismek ma qas tkun taf, eh, li ġismek. U mbagħad ma ma tkunx taf xi ħsara qed tagħmel lill-ġisem. Vera. F'dan iż-żmien kollu, jiġifieri sakemm qed nistenna ċertu riżultat li kien importanti ħafna, fejn twaqgħet minn fuq is-sodda. xi ħaġa li t-tfal jagħmlu. Jgħaddu. Kważi xi darba jew oħra tfal kollha jaqgħu. Tiegħi waqa'. Fuq is-sufan waqa'.
Il-qata li ħad dak il-ħin, l-uġieħ beda dak il-ħin. Ġifieri tiftakar. Tiftakar x'ġara u kif.
Il-moment.
Ekku, niftakar li beda uġieħ inkontrollabbli. U minn dak inallem skattat sensiela ta' tobba, testijiet, skans. Fibromyalgia eżatt x'inhi?
Fibromyalgia hija relatata man-nervituri.
U hija inflammation, inflammation. Hija inflammation, isom lanqas it-tobba ġieli ma jkunu jistgħu jispjegaw ilek. U ġieħ fin-nervituri.
U ġieħ kbir fil-joints, fin-nervituri, fl-għadam, fil-muskoli. Kbir. Stiffness minn fuq s'isfel, jiġifieri u hija xi ħaġa ta' kuljum u taf li m'hemmx kura għaliha. Provajt kollox, u b'hekk nemmen li għall-fibromyalgia tal-bidu kienet qabditni, għadni nbati biha u nieħu l-kura għaliha, qabditni health anxiety. Health anxiety, għidtli fuqha, health anxiety. Health anxiety.
Għax ma kontx nemmen lit-tobba meta jgħiduli, isma' m'għandek xejn, scan, m'għandek xejn. Għax tant f'disa' xhur il-baby kienet perfetta li inti waqaft. Waqaft nemmen. Temmen. Waqaft nemmen li t-tabib jgħidli, isma' m'hemm xejn ħażin. Isma' u dan forsi ħa żball, bħalma ġara fil-każ ta' Feitis u lili affettwatni b'dak il-mod, mhux qed ngħid lil kulħadd taffettwah b'dak il-mod, imma lili affettwatni hekk. Allura u mbagħad bdiet jiġifieri xi ħaġa li ġiet ċiklu vera ikrah. Ġifieri dak it-tip li mmur għand xi tliet professuri fil-ġimgħa. Nonfoq flus bl-addoċċ, litteralment. Biex tara inti x'għandek u bl-eżatt. Biex nara x'għandi.
Ridt, ridt risposta u r-risposta ma stajtx insibha. Imbagħad fl-aħħar qaluli li la eliminajna kollox allura. Hija. Hija l-fibromialgia. Iebsa, iebsa ta' biex. Kif inti llum.
Illum, illum aċċettajtha.
Aċċettajtha fis-sens għax ma kellix option oħra. Bħalma bħalma aċċettajt id-djanjosi ta' fejt, kelli naċċetta din l-istess ħaġa fuqi. Illum mhu ġewwa kuljum, sakemm qed nitkellem miegħek pereżempju, għandi ħruq kbir ġo dari. Vera.
Il-ħin kollu u dejjem, fimt? Imma n-nies Mbagħad tiġi bħalma tkellimna meta jkun hemm xi ħaġa li hija inviżibbli u ma tidhirx, in-nies ma jkunux jafu inti x'għandek u jekk jarawk li inti għaddejja b'ħajtek, li fil-verità m'għandix għażla oħra. Taf kif, għandi żewġt itfal żgħar, irrid nieħu ħsiebhom, irrid inkompli magħhom.
So dak li jkun jinsa?
Jinsa hu. Inkella, jew hekk jew noqgħod infakkarhom il-ħin kollu u tiddejjaq anke lilek innifsek. U mbagħad kemm tgerger, kemm tgerger Graziella dejjem tgerger xi dwejjaq. U probabbli tiġi persuna li tiddejjaq tkun magħha għax hekk il-ħin kollu qisek teqred litteralment ajma 'l hemm u ajma 'l hawn. Ġifieri inti kuljum miġugħa? Kuljum, kuljum.
Jiġu ġranet li nkun ftit aħjar u jiġu ġranet li nkun ħażin ħafna. Imma hemmhekk qiegħda. Imma trid tidra tgħix bl-uġigħ, bażikament. It is what it is, hux?
Waqt il-Covid, għalkemm kien mument vera ta' dlam u vera ikrah għalik, però inti ftaħt din il Facebook page. Iva. U semmejtha app? App End Up With Faith. App End Up With Faith.
X'kienet l-inspirazzjoni li tajt ara jiena nixtieq nagħmel hekk? Jiena ma kellix, għal-bidu ma kellix f'moħħi li nagħmel jiena persuna mistħija. U minix persuna li Infatti fejt, fejt ħarġet fija affarijiet li li ma kontx nemmen li jiena kapaċi nagħmel fil-verità, li qiegħda hawnhekk illum nitkellem miegħek xi ħaġa qatt kont noħlomha, qatt kont noħlomha. Bażikament, kont nitfa' xi ritratt 'l hemm u 'l hawn u forsi nikteb xi ħaġa li tgħaddili minn moħħi dak iż-żmien imma fuq il-Facebook account tiegħi xejn xejn kbir. U mbagħad ġieli kienu kien hemm xi ħbieb jgħiduli isma' agħmel xi ħaġa, agħmel xi ħaġa tqajjem iktar awareness għax isek il-mod kif kif tipproġetta l-ħaġa hekk isa vera ġenwina ħafna. Ġenwina, ħaġa li tista' tallimna l-kol, taf kif. U eh, minn hemm isni bdejt u iva ħana ħana rax ħana għamel. U bdejt ftaħt Instagram u account insomma eh, u Facebook. U eh, u bdejt naqsam il-vjaġġ tagħna man-nies bażikament. nitgħallem jiena fuq Down Syndrome u fl-istess ħin dak li tgħallimt jiena bdejt inħoss li għandu jkun għandu jkun jafu kulħadd. Taf kif? Mhux mhux id-dettalli li naf jien illum fuq il-kundizzjoni, imma biex kif għedna l-ewwel iltqajt ma' persuna, issa hekk hux tiflek hux adult, inti taf kif għandek tapproaċċa dik il-persuna, Wara kollox dak kulħadd jista' jgħaddi minn din l-esperjenza. Ġifieri kulħadd jista' jkollu tarbija b'Down syndrome, m'hemmx xi ħaġa li tgħid inti suġġett għaliha. Mhux hekk, mhux hekk. Kif? U x'jiġri f'dak il-każ? Ma xtaqtx li mothers oħra jgħaddu minn dak li għaddejt jiena. Issa x-xokk ħa tieħdu dejjem, sewwa. Però it-toqol, it-toqol ta', ta', talli ħa, kif ħadtha jiena, jekk inti tkun iktar aware, jekk inti taf iktar x'inhi l-kundizzjoni. Almenu kont preparata forsi naqr iktar. Imqar ftit iktar kif, kif ħajtek tista' tkun meta inti għandek wild bil-kundizzjoni. U bdejt, insomma, naqsam il-vjaġġ tagħna. Il-mumenti sbieħ, il-mumenti mhux daqshekk sbieħ. Fhimt?
Inti xi ħaġa li għedt li, jiena saqsejtek, għedtlek, għedtlek pereżempju bl-autiżm nafu li hawn spectrum. Għedtlek bid-Down syndrome hawn spectrum jew one size fits all daqshekk kollha hekk, kollha jagħmlu hekk, kollha jagħmlu hekk, u int għedt li inti. L-esperjenza urietek. Urietni li iva hemm spectrum, fil-verità. Issa mhux ħa nopponi il-. Il-mewwija di medical error, però inti. Sewwa, però jiena meta twildet Faith kont staqsejt, isma' dan hemm spectrum bħal tal-awtiżm, pereżempju, għax to be fair kont iktar aware fuq awtiżm milli fuq Down syndrome. U r-realtà hi li għax każijiet ta' Down syndrome huma ħafna inqas minn ta' awtiżm. U kienu qaluli le, either you have it or you don't. Ok, il-kundizzjoni either you have it or you don't. Imma mbagħad, Il-potenzjal.
il-potenzjal ivarja bħalma jvarja f'kull tifel u tifla oħra. Ġifieri, jekk fejt forsi ftit advanced f'ħaġa ma jfissirx li, Kulħadd ħa jkun l-istess, kull kull one, min. mhux kulħadd ħa jkun forsi avvanzat daqs fejt f'ħaġa. U fejt jaf tkun qed qed qed tillekkja, qed tkun qiegħda lura f'xi ħaġa oħra. Fhimt? Jiġifieri din pereżempju anke fil-page nipprova noqgħod attenta ħafna li għalkemm nuri x'jiġifieri aħna bħala familja għandna tifla bid-Down Syndrome, jekk Faye, ovvjament, jekk Faye tagħmlet xi ħaġa li jiena I'm super proud biha, ħa naqsamha. Fimt, mhm. ma, ma jekk telqet timxi, jekk talmet tiekol wara sena u nofs ta' terapija, jien ħanaqsama għax isma' fejt għandha dawn sindrom ma kapaċi tilħaq da tragwardi, fimt. Però nipprova noqgħod attenta biex l-ebda parent ieħor ta' tfal b'dawn sindrom jekk forsi għadhom ma leħqux dak it-tragward fl-età li għandha Faith iħossuhom ħażin għax it-tfal tagħhom, tifel, tifla tagħhom ma laħqux.
li għandhom Downs huma doffi allura lanqas taf kif. So importanti ħafna min qed jismagħna għandhom potenzjal differenti. Il-potenzjal huwa differenti u hawnhekk m'iniex qed ngħid li Faith għandha xi super potenzjal. Le le għandha l-potenzjal tagħha. Li hu tagħha, fimt? Jiġifieri Faith ukoll hemm affarijiet li għadna lura fihom. U dawk nipprova naqsamhom ukoll biex hemm barra ma jaħsbux taf kif li Inti għandek tifla bid-Downs u dit-tifla ħa tkun, jew tifel insomma, ħa jkun bħal Fejt. Fimt? Li rrid nipproġetta huwa iktar kif inhi l-ħajja ta' familja bit-tfal bid-Downs, pereżempju. Taf kif? Li. Iżak mera? Il-vjaġġ tagħna hu dak li hu, ġifieri taqtax qalbek għax xorta għandna ħajja aħna. Fil-fatt inti tant ma qtajtx qalbek li xtaqt it-tieni baby. Iva. U llum il-ġurnata għandek it-tiegħu li għandu xi disa' xhur. Ekku. Però inti għedt li l-lejl ta' qabel li kellek twelled ma ridtx. Ma ridtx inwelled. Ma ridtx twelled. Ma ridtx inwelled. Jien kont naf li ħa jkun, mela, biex iddeċidejna jiena u r-raġel li jkollna t-tieni tarbija, speċjalment jiena, ovvjament għax il-mara jisa li ġġorr ħafna mhm. mill. Naturalment, b'din il-fibromajalġa ma konċ naf xini, ma konċ naf xandi, eżatt, kelli nipposponi ħafna din id-deċiżjoni. Barra minn kelli l-biżaw li jisma' jiena dejt minn dak kollu Hemm ċans li nerġa' ngħaddi minn xi ħaġa oħra issa, għax inti sadanittant meta taqbad tieħu lit-tfal terapiji u hekk isek tiġi aware ta' ħafna iktar kundizzjonijiet u x'jista' jmur ħażin, eċċetera. Imma mbagħad kont ħa nagħlaq forti u għedt jew issa jew qatt. Għalfejn ridt tarbija oħra? Ridt tarbija oħra. Ara, qisu dejjem xtaqt li jkolli żewġt itfal. Ok. Però illum il-ġurnata ngħid li kieku Faith ma kellha xejn, il-probabilità hija li bqajt b'tifla waħda. Ok.
Issa, having said that, ħsibt ħafna fuqha l-ħaġa qabel qabel ħriġt pregnant. Jiena ma rrid bl-ebda mod inġib tarbija oħra fid-dinja biex jieħu ħsieb lil Faith. Jiena tarbija rrid inġib persuna mhux caregiver ta' Faith sewwa. Brava.
Però xorta il-fatt li naf li għandha ħuha lili serħitli ħafna qalbi. Għax inti meta taħseb x'se jiġri minn dawn it-tfal meta ma tkunx għadek hawnhekk inti, għax dan kif għedtlek meta ltqajna Mel, Dan jista' jiġi adapita għadha jgħidli isma' ma jiena ħammur ngħix barra jew jiena whatever. Mhux hekk. Huwa għandu dritt u jiena lesta li nappoġġjah f'kull deċiżjoni li jieħu. Però l-fatt li naf li hemm ħuha, fhimt, u l-bond ta' bejniethom li nitpaxxa nara tikber kuljum, hemm.
Point of reference, li jkollha point of reference, li jkollha xi ħadd. Eżatt, jiena naf li għandha, hekk, lili sserraħli ħafna qalbi. Taf kif illum il-ġurnata nirregrezzja li l-nifsi li nixxi. Għax jisu l-pupu tagħha u.
Fissata fuq u fissata. U u u u ngħidlek kważi iktar minna x'biex injara lila dieħla fil-kamra il-ek, il-reaction tiegħu tkun wis, ġifri li li jagħmilli reaction u l-daddy u nies oħrajn imma lila xi ħaġa speċjali. Allura hekk, il-fatt li narahom hekk jien għalija. X'ħassejt meta twieled hu? Meta twieled hu.
Meta twieled. Tot tismaba. Meta twieled hu bdejt nistaqsi ma sma żgur li l-pediatricians ġen intom bażikament. Żgur ok u żgur m'għandu xejn li fim minnhom persuna qalt li jisma' inti tixtieq li għandu xi ħaġa Imma Ekk, u fix-xħin tawni lil Teo ħassejt isu ferħ doppju. Isni tawni lil fejt u lil Teo dak il-ħin. Isni rrit impatti. Għax meta twildet fejt. Ma fraħċ, ma fraħċ, ma fraħċ. Allura jisa fejt, mux miskina ta' ma kienet l-ar ġurnata ta' ħajti, ma dejja xnajt għax dik il-realta. Mhm. U ta' Teo kienet kważi l-isbaħ ġurnata ta' ħajti.

Ġifri, hija tirrealizza similarities fil-features qed ninnota. Mhm. Però sissa Imma jiena ngħidilha pereżempju jekk rajna tifla oħra, ngħidilha dik mhijiex fejt, dik tifla li għandha dawn sindrom pal fejt. Ġvin insemmijila, għax din hija parti minna fl-aħħar mill-aħħar, taf kif. Mhm. Imma l-bqija.
Meta taħseb fil-futur, x'inhuma l-affarijiet li hekk ibeżżgħuk li they concern you meta tara qed tara tikber għandha ħames snin, qed tara tikber bil-mod, x'inhuma l-affarijiet li. Jiena infatti meta hekk nara tikber, nieħu pjaċir nara tikber. u nieħu pjaċir nara tiżviluppa l-potenzjal tagħha u l-kapaċitajiet tagħha, fl-istess ħin nibda ngħid kemm nixtieq Faith tibqa' żgħira għal dejjem. Ġifieri kieku stajt nagħmel xi ħaġa li nżommha żgħira għal dejjem, għamiltha. Għala Faith tridu tibqa' żgħira? Għax inti meta tara tikber, ovvjament jibdew jiġu ħsibijiet bħal il-ħbieb, per eżempju, fejn aħna nesponu għal ħafna ambjenti differenti, għal ħafna nies differenti, però noqgħod attenta wkoll li ċ-ċirku tal-ħbieb tagħha jinvolvi nies li huma bl-istess livell ta' intellettwalità sewwa, għax nemmen li għada pitgħada, għalkemm jista' jkollha ħbieb li huma. differenti minnha. Però nemmen li ċ-ċirku tal-ħbieb tagħha ħajkun ta' nies bħala. Mhm. Jiġifieri jekk inkun realistika biżejjed, mm. fimt, irrid nemmen dik il-ħaġa, lura nipprova naħdem fuqha wkoll. Mhm. U naħseb l-iktar ħaġa li tweġġani, ħanajtek, u li ħadibqa tweġġani, hija l-fatt li Faith, per eżempju, nħoss li għandha maternal instinct diġà volja għandha ħames snin. Il-fatt li għadha pitada, għalkemm jista' jkollha tfal imma mhix realistika l-ħaġa li jkollha tfal, kif ħa nispjegalha, kif ħa, mhux ħa nkun jien li ħa nċaħħadha minn dik il-ħaġa taf kif imma fl-istess ħin. Irridu nkunu realistiċi biżżejjed li, isma'. Li ma tkunx kapaċi trabbi. Għax Jill lanqas jien ma nħossni kapaċi biżżejjed li nrabbi lilha. Aħseb u ara, taf kif, il-limitazzjonijiet ikunu hemmhekk u inti tipprova ma taħsibx fihom u tipprova taħseb li t-tifla tiegħi tista' tagħmel dak li tixtieq imma irridu nkunu realistiċi, hekk nemmen jien għallinqas.
Graziella, One day At a time. Ekku.
Għax xi kultant meta ninqabad ngħid għax Ekku, ekku. one day at a time il-preżent huwa issa. U titgawdih.
U titgawdih. Għax titlef ħafna nkella. Naf li klixej, naf li kulħadd jgħidha, imma mhix klixej għal xejn. Ekku. Klixej għax hija l-verità. Hija l-verità. Il-verità. Eżatt.
L-aħħar
domanda. Kif bidlet lilek Faith? Faith ġagħlitni nħares lejn il-ħajja b'mod differenti ħafna minn dak li kont nħares lejn il-ħajja qabel. L-ewwel ħaġa fejn jidħlu pjanijiet, nagħmel il-pjanijiet in-neċessarji l-iktar bżonn other than that mhux f'idejja, ħajjitna mhijiex f'idejja. Jiġifieri inutli noqgħod kif qed ngħidu issa one day at a time għax fil-verità dak li nippjana jien jista' jinbidel f'sekonda.
Lilek bħala persuna. Lili bħala persuna ġabitni ħafna iktar empatika ma' dak li jkun. Jiġifieri jekk dak li jkun m'għandux tifla bid-Downs. Imma nħoss, I mean, kulħadd għandu l-istorja tiegħu, kulħadd għandu t-toqol tal-ħajja tiegħu, jiġifieri hi li hi. U għalkemm ġieli nibda ngħid imma possibbli dik qed tgerger fuq hekk? murġiba u mbagħad isni nerġa' imma għalija dak huwa t-toqol ta' ħajjitha so nipprova nifhem iktar lil dak li jkun taf kif u u tgħallimt iktar ingawdi l-mument u tgħallimt ħafna iktar ingawdi l-mument u l-ftit li jkollok għax fil-verità tħares lura u tgħid kien imprezzabbli dak il-mument u dak li kelli. Jiġifieri faith bidlitni għal persuna aħjar. Dik nemminha ħafna. Grazzi.
Grazzjella ħafna talli ġejt u tal-onestà tiegħek għax naħseb dik hija l-iktar ħaġa li tinħass, li nħasset f'din l-intervista, l-onestà tiegħek li taqsam dak li vera jkun għaddej minn ġo fik għax xi kultant aħna naħbu wisq minn xulxin. Iva, iva. U qisna kollox okej, U meta persuna oħra tisma' li kif verament qed tħossha persuna oħra, l-ewwel ħaġa li tgħid, mela mhux waħdi. Mela mhux waħdi.
Proset. Mela. Mela jiena li għandi fwieħa di icon by Antonia Bande, Antonio Banderas, grassi lil Tax Biex Perfumery. U għandi wkoll Naqra xema ħelwa ħelwa minant Valletta Glass. Proset, grazzi.
Nerġa ngħidlek grazzi tal-li ġejt. Thank you.
Mela, qabel nala, nixtieq nirringrazzja lill sponsors personali tiegħi lil Herby Ellison, lil Gabi Vella għall-makeup, lil Morgan għall-ħwejjeġ u Luxona Asset. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Footcare and Wellness Center, Renault Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Valletta Glass, Majoka Spas,